Kum sanghnih sawmhnih pahnih YMA Lungsen Group Rorel Inkhawm vawithumna a hun ni sawmhnih pakhat May sanghnih sawmhnih pahnih. Inrinni a hmun Community Hall, Phai Rawngkai. Yma Lungseng Group Vice President Pu Bi Lalmalsawma chuan rorel inkhawm a kai sual a. Pu Lalmalsawma ruat a Executive Committee Member hmangin Bible sialna neiin yma Lungseng Group rorel inkhawm thlapna Pathian hian a ṭawngṭai hlawm a ni. Alaite Muithlatlai chen ula. In la do kan viau lai hian thim rawh u. In thinlung duhzawm chu zawm u la. In mitin a hmuh chak zawng nen chuan amaherawh chu chu zingah chuan Pathianin inchungah ruahrial dawn tih hrehreng rawh u, hrehreng ang che u tih leh khawmite hnena pawla leh pathum bum sawm leh pathumna, Awm leh pakhatna atangin kan chhiar ang e. Tunlai thil awmzia inhriat avang leh muhil khawh har hun tawh tak zet tih inhriat avangin chung chu ka sawi a ni. Tunah chuan kan rintir lai ai khan chhandamna chu a hnai tawh zawk, a hnai ta zawk si a ti leh. An at thu hi kan chhiar leh ang e. Tunah zawng sipai hote Lalpa chuan heti hian a ti. In kawng te chhut ngun rawh u a ti tih kha kan la chhuak a. Thalaite kan nih laia Lai hian kan vanglai, kan thatlai ni te chen turin Lalpan hlim duh a, amerawh chu kan chungah ru a rel dawn a ni tih erawh kan hriat reng a pawimawh a, engtiang zawng a chen tur nge kan nih? YMA taka kan hmang dawn a nih pawhin, Kohhran lo pe kan ti thin a YMA hi. Chumi chuan hevangin Puai Eng Mea leh Kohhran hi thaisan thei a ni lo a, Kohhran a miin hmang lote tana Puai Eng Mea hmu reng awm thin lo a ni. Chumi ni avang chuan Puai Eng Mea kan inhman rual hian thalai kan nihna zawnah kan hlimanga kan lawm thin tur a ni. Chu kan lawmna chu Lalpa hian a ni ko tur a ni tih te pawh kan hriat i pawi mai kan hria a, kan sawi ni tel duh a. Chutih rualin zan hian a let let tawh a kuah vang dawn ta. Tunlai kan thil awmzia kan hria teh a ni.

an ziak nghal a ni uaime lungsen group huam chhungah branch sawm pakhat awmin chung zinga branch pariat atangin rorel palai sawm ruk an kal khawm a ni. yma lungsen group hi ni sawm pathum December sangha zakua sawmriat pali khan group number sawm pahnihna. tiin din tan a ni. Member Boral tlangval Laleng Kima Lungsen Chhimveng Branch.

rorel agenda atangin hengte hi lungrual taka pass a ni pakhatna group yma hian kumpuan committee din ve a ni se pahnihna national haiuai three zero two kawng siam mek hi chak tak leh tha taka hnathawh a nih theih nan group yma in hma lak ni se pathumna lungsen group huam chhungah cultural meet neih ni se palina tuihna humhalh chungchangah hma lak ni se. Pangana, Phai Ruang Kai Lei, bridge, hi tun aia rinawm zawka chei that a nih theih nan group uaime hian hmalak ni se. Parukna, Group huam chhunga kum puan bawh zui tha branch hnenah lohman pek ni se. Pasarihna, Lungsen PHC a X-ray khawl dah tawh hman tangkai a nih theih nan hmalak ni rawh se. Pariatna, Lungsen leh a chhehvel khua te tan fur chhung a buhfai chhek khawl a nih theih nan hmalak ni rawh se.

Uaime Lungsen Group rorel zawhah hian rorel bawh zui nghal nan phairuang kai lei chu a hmunah kala enfiahna rorel palai zawng zawng ten an nei nghal a ni. Phairuang kai lei hi a zapui pakhat a tiak tih hmuh chhuah a ni a, motor load ri tak Tat phur tan zawh la awm khawpin a zapui piahna lai hi motorin a rap khuar tawh a ni. Tun dinhmunah chuan load ri tak tak phur tan zawh tam loh him ber a an rin thu an sawi a, chhiatna rapthlak a thlen hma a he lei hi siam tha a. Rinawm zawka thuam tha turin Lungsen Group YMA chuan sawrkar a ngen nghal a ni.

Hei kan hmuh ang hian vawinia lungsen group uaime rorel chuan vai ruangkai lei a hmunah a leiah kan va en a lei zapui hi a chat a helai hian lei zapui tuna kan han ngaihthlak ang khan vai ruangkai branch uaime president pu Mapuiin sawi ang khan hei hi chata motor ri takin a zawh chuan a chhuat hi tla tha thei mai a ni. Hei hi thu neitu leh mawhphurhna hrang hrang neitu ten kan ngaih pawimawh ngaiin kan hria vawiin ni ah hian rorel te chuan a munah enin theihtawp awm a lak a nih theih nan bawh zui tha kan ti a. Thu neitu te he kawng leh he lei buaipuitu ten a rang lama a tha thei ang ber a min siam chap pawh kan beisei a ni. An thla mai dawn a, a chim hlauh chuan harsatna lian tak mai kha ram mipui ten kan tawk mai dawn a ni. Thla lai ten khan chhe chuan a ni a, a lei chhuat phah hianin a hnuai zapui a chhia vel hi a leh a tlat a zuk en leh theih a ni lo va, kan muang hian hei a thir inphah ah hian a hnuai la awm dan hi a khuh bo a, hetiang ngaih ai mai hianin a hnuai lampang hi. la awm thei a ni tlat mai a, hei hi a pawimawh em em mai a ni. Lei zawtu lirthei zawng zawng te pawh an fimkhur a ngai kan tih. Hei ni hian Lungzenbu Puaimea chuan Lai lei zawtu motor te, mihring te pawh fimkhur taka kal zel turin kan beisei a kan ngen bawk a ni. Ahin a zapui chat hi tlahniam tawh a ni.